Esselamu Alaikum, D'Geschicht vum Yusuf oder Joseph De Yusuf oder Joseph hat zéng eeler Bridder an ee méi jonke Brudder. Säi Papp hat hien immens gären. Dofir waren seng eeler Bridder neidesch op hien a wollten hie lass ginn. Enges Daags hunn si de Yusuf geholl an einfach an en déiwe Buer geheit. Säin Hiem hunn si mat Schofsblutt vermëscht. Dann hunn d'Bridder d'Hiem hirem Papp bruecht a sote, Papp, e Wollef huet eise Brudder Yusuf gefriess. Do war de Papp esou traureg an huet nëmmen nach gekrasch. Hien huet esou vill gekrasch, dass hien doduercher esouguer blann gouf. Hien huet awer weider zu Allah gebiet an huet fest doru gegleeft, dass de Yusuf naf lieweg wär an dass si sech enges Daags erëm géifen zeréckgesinn. De Yusuf, deen elo am Buer lung, huet zu Allah gebiet, bis eng Karawann vu Geschäftsleit laanscht koum. Si hunn de Yusuf aus dem Buer gezunn an hunn hie bis an Ägypte matgeholl, wou hie verkaaft ginn ass un e räiche Mann a seng Fra, déi keng Kanner haten. Wéi de Yusuf erwuesse ginn ass, koum hien an d'Gefängnis, obwuel hien näischt zu Onrecht gemat hat. Et ka virkommen, dass engem eppes Onfaires am Liewe passéiert, mee Allah weess am beschten, wat gutt fir d'Mënschen ass an hien hëlleft deenen, déi him fest vertrauen. Am Prisong huet de Yusuf zwee Männer getraff. Si haten allen zwee en Dram an de Yusuf konnt hinnen erklären, wat hiren Dram bedeite géif, well Allah him dobäi gehollef huet. Jore méi spéit hat de Kinnek vun Ägypten en Dram, iwwer deen hie vill nodenken huet missen. Keen ausser de Yusuf konnt säin Dram erklären. De Kinnek huet beschloss, de Yusuf aus dem Prisong ze huelen. De Yusuf sot him, Däin Dram bedeit, dass fir d'éischt siwe gutt Jore kommen, wou d'Ernte gutt wäert sinn. Dann awer komme siwe schlecht Jore mat enger grousser Hongersnout. Dofir musse mir méiglechst vill Weess aus de gudde Joren fir déi Zäit stockéieren, wann d'Hongersnout kënnt. De Kinnek war immens dankbar an huet de Yusuf belount, andeems hien de Chef iwwert seng Schatzkummeren a Vorratskummeren am Land ginn ass. Wéi dunn déi grouss Hongersnout koum, haten och vill Leit am Jusuf senger Heemecht näischt méi z'iessen. Dofir sinn d'Bridder vum Jusuf an Ägypte gereest, well si eppes vum Vorrat kafe wollten. Wéi si an Ägypten ukoumen, huet Allah dofir gesuergt, dass si bei de Jusuf gefouert goufen. Si wousste fir d'éischt net, dass hien hire Brudder war. Si hate gemengt, dass de Yusuf scho längst dout wier. Wéi si hie schlussendlech erkannt haten, hunn se sech immens geschummt an hunn hien aus ganzem Häerzen ëm Verzeiung gebieden. De Yusuf huet hinne verziën a sot, Bréngt mir wannechgift mäi Papp Jakub, oder Jakob, heihin. Wéi d'Bridder de Papp siche gaange sinn, huet dee sech natierlech immens gefreet. Hien huet jo ëmmer dru gegleeft, dass de Yusuf nach géif liewen an huet och ëmmer zu Allah gebiet. Wat war dat fir eng Freed, wéi de Bouf a säi Paff sech endlech erëm ëmaarme konnten. De Papp a seng Bridder sinn dunn bei Yusuf an Ägypte bliwwen. Si waren eng grouss Famill mat ville Kanner. An der Geschicht vum Moses oder Mussa wäert ee gewuer ginn, wéi et de Kanner vun dëse Kanner vum Yusuf ergaangen ass. De Jusuf awer, deen e gudden an eedele Mann an e Prophet vun Allah war, huet de Leit an Ägypten ëmmer erëm gesot, Biet nëmmen Allah un, deen iech gehollef huet. Allah huet iech virun der Hongersnout geschützt, dofir sollt dir him dankbar sinn an ëmmer nëmme Guddes maachen. As-Salamu Alaikum, Fridde sief mat dir!